Belê temaşevan û guhdarên êja dîsa siba bixêr roja bixêr û bereket be saetê me neh û yê deqeyekî nîşan dide û em ê dîsa bernameya xwe dewam bikin nûçeyên sibê Him bi nûçeyên me û him jî em ê dîsa bi girêdanên zindî li pêşberî we bin û ka niha jî em berê xwe bidin nûçeya xwe. Hilbijartin, Ji hezar û neh sed û çil û şeşan û heya hezar û neh sed û şêstî piştî ku Yekpartîbûyîn qed ya li Tirkiyeyê û pirpartîbûyîn dest pê kir. Hilbijartin çawa çêbûn? Hilbijartin di serencameke çawa de gihaştin heta vê demê û niha jî em ê xwe ji bo hilbijartina bîst û çarê Hezîranê amade bikin û êdî pergal bû pergala hikûmeta serokomariyê. Cara ewil di sala hezar û neh sed û çil û şeşan de hilbijartinên Pirpartiyî hatin kirin. Ew bîst û sê sal bûn Komara Tirkiyê hatibû avakirin û heyama yekpartiyiyê dewam dikir. CHP ne dihêla tu partiyê din bêne avakirin û bi tena serê xwe li gorî dilê xwe welat birêve dibû. Di sala hezar û neh sed û çil û şeşan de hilbijartinên pir partî hatin kirin. Di hilbijartinan de gelek tiştên derqanûnî hatin kirin lê di gel vê Demokrat Partiya ku Adnan Menderes rêbertiya wê dikir ji sedî sêzdeh bêhnokyek deng standin û şêst û du parlamenter derxistin. CHP hilbijartin qezenc kiribûn lê li her derê welêt nerazîbûn hebû û dihat gotin ku di hilbijartinan de gelek tiştên derqanûnî hatine kirin. Piştî hilbijartinan Partiya Demokrat roj bi roj pêş diket û deng vedida. Nerazîbûnên li dijî CHP jî roj bi roj zêdetir dibûn. Li welêt di nav rewşeke wisa de hilbijartinên sala hezar neh sed û pêncî hatin kirin. Partiya Demokrat ku bi slogana Bes e gotin ya gelek hete hilbijartinê ji sedî pêncî û sê bêhno pênc deng standin bi tena serê xwe bo îktidar bi temamî çar sed û şazdeh parlamenter darxistin. CHP'ya ku ew bi salan bi welat birêve dibir di hilbijartinan de têk çû ji sedî sih û neh bêhno neh deng standin û bi tenê şêst û neh parlamenter darxist. Piştî van encaman li Tirkiye heyameke nû dest pê kir. Celal Bayar bû serokkomar, Adnan Menderes bû serokwezîr. Hikûmeta Partiya Demokrat roja ewil banga tirkî vegerand ser eslêweya erebî û wek sembolîk li Bursayê di mizgeftekê de heft caran li ser hev banga erebî hat dayin. Tanrı uludur Tanrı uludur. Avoyî gelek xirab bû bû li welêt rewş baş nebû. Hikûmeta nû ji meclîsê bestekên nû derxistin û li welêt her tişt ji nişka ve geş bû. Hemû vesayetên li ser siyasetê hatibûn rakirin û cara ewil gel bi xwe bûbû xwediyê desthilatdariyê. Di hilbijartinên sala hezar û neh sed û pêncî û çar an de Partiya Demokrat ji sedî pêncî û heşt deng standin û rêkoreke mezin şikand. Heta niha jî tu partiya nikariye bi tena serê xwe ev qas deng bistîne. Partiya Demokrat pênc sed û sê parlamenter derxistin. CHP dîse têk çû û ji sedî sih û pênc bê hînok yek deng standin û bi tenê sih û yek parlamenter derxistin. Welat pêş diket lê hêzên tarî hêdî hêdî diketin dewrê. Di hilbijartinên hezar û neh sed û pêncî û heft an de dengên Partiya Demokrat ketin lê dîsa jî bi tena serê xwe bû îktidar. Partiya Demokrat ji sedî çil û heşt bêhînok şeş deng standin û çar sed û bîst û çar parlamenter derxistin. CHP dîsa têk çû û êdî hêviya xwe ji hilbijartinan birî. Piştî vê hilbijartinê lîstikên qirêj hatin sazkirin, hêzên tarî ketin dewrê. Leşker di serî de zanîngeh û çapemenî hatin organîzekkirin û bîst û heftê Gulanê sala hezar û nû sed û şêstî de derbelî radeya gel hat xistin. Piştî derbeyê Serok Wezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatîl Rûştû Zorlu û Wezîrê Darayîyê Hasan Polat Kan hatin îdam kirin. Akl û mantiqin haricî girafin vedişê. Ev cihê ilmîş bir sual û hêz.